Сәлам җәмәгать, сез шакмакчы каналында гелдәге чәй кайда булсын инде тагын? Ашасагыз тәмле булсын, чәй эчсәгез чәйләрегез тәмле булсын. Бераз чирләп алдым бит ә мин җәмәгать, маңкаладым. Хәрми маңка малай в квадрате. Шундук әйтеп китим, урамда хәзер өч градус җылы. Мич безнең тора 50 градуста. Идәннәрен җылытып маташкан бүлмәдә идәнне җылыту бер нәрсә дә бирми дип инандык бит инде без, теге юлаймы. Комментарийларда миңа киңәш иттеләр, бер-ике атнадан соң җылылыгын тикшереп кара диделәр. Тикшердем, файдасы юк. Температура ничек түбән тора иде, шулай түбән тора. Һәм инде үткән чыгарылышта минем Б планым бар дидем. Бу чыгарылышта шул Б планын чынга ашырачакбыз. Шуңа күрә хәзер күп сөйләмичи генә, күләмле генә иттереп аңлатып китәчәкмен. Ләкин бу тәгаен түгел. Таныш булыгыз, Б планы. Яра шаяртам бу гармун. Менә монда өрәсең, менә моннан чыга тавышы. Кысып тартып уйныйсың менә шулай иттереп. Беләм бу радиатор икән бит. Теге бүлмәдә ике радиатор тора. Берсе ун секцияле, берсе сигезле. Юкса ул бүлмә ярыйсы гына зур мәйданлы. Идәнен җылытуына карамастан теге бүлмә җылынмады бит инде, хәзер инде бүтән яктан кереп караячакбыз, тылдан. Бүгенге вазыйфаны үзегез күрдегез. Менә ул бүгенге вазыйфа. Менә монда, янда гына ята. Ә ул янда ятырга тиеш түгел, ул әнә тегендә урнашкан булырга тиеш. Шуңа күрә, җәмәгать, бүген бик әһәмиятле, бик җаваплы эш. Үзем турында алай әйтә алмасам да, но эше шундый. Дөресен әйткәндә, куркыта. Хәзер җылыту системасын кискәләп, тураклап, яңадан ябыштырасы булачак. Алла ярдәм бирсен. Температураны истә калдырабыз. Егерме дә тугыз чамасы, дымлылык безнең 45. Менә безнең киләсе эш. Сигез секцияле радиатор терәйме? Әнә тегендә ул. Юкса монда сигезле түгел, унлы, унберле, теләсәң бәлки уникелене дә куйсаң буладыр. Чөнки беренчедән менә бу диварлар безнең җылытылмаган. Һәм инде менә бу кырыйлары да шулай ук җылытылмаган. Бу бүлмә безнең иң суык бүлмә. Һәм инде монда сигез генә секцияле радиатор кую, ким дигәндә, бик үк дөрес әйбер түгел. Шуңа күрә шундый карар кылдым бит әле мин. Бик акыллы баш булуымны инде сез бөтенегез дә беләсез, әйеме? Таптым Авитадан менә шундый искитмәле матур, әле бер кыш та күрмәгән радиатор. Монда барлыгы унбер секция. Ләкин проблемасы шунда, ул монда сыймый. Икенчедән, эленә торган җирләре туры килеп бетми. Кыл уртасына төбәп моныкын туры китерсәң, менә бу сул ягы инде туры килми берничек тә. Ягъни, менә бу кронштейнны яки менә мондарак күчерергә кирәк булачак, яки менә монда күчерергә кирәк булачак. Менә бу торбаны шулай ук кисәргә туры киләчәк. Бу ягын да шулай ук менә болайрак күчереп, өскә менгезеп, Бераз уңгарак китерәсе була. Һәм инде бер кызып киткәннән соң, җәмәгать. Менә бу әрәм көлкесен дә шулай ук төзәтү тиеш. Менә бу хурлык минем үземә дә ошамый. Карагыз сез моны. Биш сантиметр ара калган бит, ә! Эт сырамы бит бу! Бу отпадларны монда китерер өчен, менә монда берәр нинди кисемтә куярга кирәк булачак инде. Монда китереп терәргә кирәкми. Сантиметр, сантиметр ярым калдырырга кирәк. Бик кызыксынучан булсаң, ник дип сорасаң, менә бу өлешенең озынлыгы унике метр чамасы, унике карл. Хәзер мич тора 50 градуста, ә кыш көне мичне, мөгаен, куясы булыр бер 80 гә, ну 75 гә. Андый температурада, белүемчә, менә бу торбалар. Шактый гына ярыйсы гына озыная. Озыная да аның китәр чарасы калмаса, менә монда терәлеп, менә бу клипсаларыннан чыгып, менә шулай елан кебек йөри башлаячак. Шуңа күрә менә монда почмакларда нинди дә булса ара калдыру тиеш ич. Һәм инде бөтенләй бер әзер булгач кына эшкә ябышачакбыз, чөнки хәзер бөтенләй берне ботарлап атсаң, бүре кебек улап ятырга калачак аннарысын. Мин моңа риза түгел, мин моның белән килешә алмыйм берничек тә. Булды, җәмәгать, тамак яна, шуңа күрә лыгырдавымны туктатам һәм эшкә керешәм. Ну, сыйфатын ярый дип саныйм инде. Ярый, нормально. Кем әйтмешли, бар матур җиләр, бар ныклылар. Менә бу ныклы. Нормально ма? Пойдет ма? Монда куй аласы ике кисәк әзер. Менә шундый контейнер ясап куйдым әле мин. Турылыгын менә шулай иттереп тикшерәм. Тип-тигез ахры. Бик сәер. Бу торбаларны чама белән менә шул урыннарыннан кисәм. Ябыштырган вакытта монда үтүк сыймыячак, чөнки аның киңлеге бик зур. Бу торбаны ничек тә булса тегендә артка чигендерергә кирәк булачак. Артка чигендереп булмый, чөнки ул тегендә диварга терәләчәк. Бу торбаны ничек тә булса менә шулай кәкрәйтеп бүгеп, өскә таба менгезеп мисал өчен, шулай иттереп чигендерә алачакбыз. Мөгаен монда берәр урындык куярмын инде. Урындык өстеннән җиппәреп менә шулай. Теге эше китәчәк. Теория дә шулай. Аннары соң инде күп әтәрәгә ябышабыз. Салдырып атам. Шундук менә монда урыны да утыртып куям, менә бу зурсын. Менә кронштейннары әзер. Кара, бу бөтенләй пандага охшаган, ә, кара. Нәрсә дә ошамыймы? Юк, бу сиңа хәтле түгел. Монысы пандага охшаган. Утыртканнан соң урыс әйтмешли, по месту, аннары соң инде кисәчәкбез. Үзеңчә төгәлләп, дөрес иттереп куйсаң, аннары син радиаторны утыртканнан соң ул гомумән туры килми торган була. Инде үткән бар, инде маташып караган бар, шуңа күрә җәмәгать һичшиксез башта иң беренче радиатор, шуннан соң гына торбаларны шул радиаторга таба көйрәячәкбез. Бу ягын да, теге ягын да. Һәм икенче бүлмәдә тагын бер кранын алыштырасы булачак, аңа сыймаган, вак-төяк, моның белән чагыштырганда. Аллага тапшырдык. Күпме котел суы каналюгага китәчәк? Мин ишеттем, котел суларын хәтта саталар да дип. Ягъни, аның бәясе бар. Чиләксез эш эшмени инде. Нәрсәгә телисез, шуңа бәхәсләшә алам. Менә моны кискәч, Армина лыпыр-лыпыр су агачак. Эчтән чыгып бетәчәк мөһер, батып. Монда апокалипсис булачак. Чүмеч коткарса гына безне һәр җәмәгать. Беренче сыйныф баласыларга кебек кулларым калтырый үзем әйтим. Оп. Артериясен кисеп аттык хәер, җан тәслим кылганын көтәбез. Тоякларым сузсын да. Әле ярый бу өскесе, өскесе уңайлырак. Менә аскысы проблема. Кырык минут, егерме литр, әле бер дүрт-биш литрын чыгарып түктем. Ис китмәле, хис китмәле, хуш китмәле һәм кайткысыз. Этләнеп беттем. Гарык булдым, туйдым. Бөтен эшләү кәефе качып бетте. Нәрсәне аңлата бу җәмәгать? Димәк, минем су түгү системасы букка да ярамаган дигән сүз. Һәм бу әле йомшак әйтелгән. Һәрбер нинди дә булса үзгәреш керткән саен, 40 минут, бер сәгать суын түгеп ят инде. Кулны гына пешермәскә инде. Менә шулай иттереп, урындыкка менгезеп куйдым мин моны. Торбаны артка чигендерер өчен менә шулай этәсе генә. Һәм торба бөгелеп, артка китә. Һәм монда үт туктарырга мөмкинлек була. Бер эш булды саныйм. Бу якта да запас бар, бу якта да запас бар. Киңәергә ара нормаль калды. Клипсаларында тора. Ардыкты, ләкин чәй эчәргә вакыт юк. Кронштейннар куелды. Бу ике хәчтерүш радиаторны куярга комачаулый тәки. Түбеннән үк булмаса да, менә шул чама кисеп атам әле хәзер. Тип-тигез бизәк. Моның хәтле тигезлекне күргән юктыр әле бу бәтәрәйнең, ә? Кара әле ничек кистем, ә? Бер миллиметр да калмады. Вай! Әй, оста да соң, ә? Күзләр тимәсен. Әстәгъфирулла, тәүбә. Нормально булды микән? Краны бераз гына өстәрәк булды инде моның. Ну, барыбер, шулай да басачак инде ул. Куркыныч нәрсә юк. Бу ягы әзер. Хәзер менә без тетмәлисе. Нормально. Алдан карасаң, кырыйдан карамасаң. Килбәтсез, ямьсез, килешәм, ләкин үз функциясен үтәсе. Хәер, монда функы чорларга. Менә монда чорларга. Һәм бу радиаторны әзер санап була. Теге бүлмәдәге кранын алыштырабыз да һәм кушып карыйбыз. Нәрсә инде менә бу? 180 градуслы шарнирлы шар. Монда бар. Сәгать 18:27. Радиатор тора. Теге бүлмәдәге кран алышынды. Почмак ясалды. Система җылына әкрен генә. 38:06. Шуңа күрә хәзер теге чирли дигән сылтау белән иркәләнеп ятырга хакым бар. Һәм инде аннан ары чәй эчәргә, ниһаять. Алты сәгатькә бер булса да чәй эчү татар өчен тиешле генә түгел. Тормыш өчен кирәкле әйбер. Сәлам җәмәгать! 170 нче тапкыр күрешәм бугай инде бер видеода. Бүген кичәге көннең иртәгәсе. Кичә безнең урамда 3 градус җылы иде. Бүген дә шул 3 градус чамасы, ике-өч. Мич безнең 50 дә тора. Һәм бүлмә температурасын хәзер күрсәтәм. Тәрәәәәәә! Егерме ике градус дип булмый инде, ярай, егерме бер дә тугыз чамасы. Димәк нәрсә? Димәк, төгәл бер градуска температура күтәрелде. Мондый бүлмә өчен шундый кыска вакыт аралыгында бер градуска күтәрү, минемчә, бу, бу инде нәтиҗә, бу инде, бу инде уңышка ирешү, минемчә. Җәмәгать, менә бәтәрәй тора, яп-яңа иске бәтәрәй. Бу бүлмәнең температурасын бер градуска күтәрергә шул җитте. Хәзер хәтта мин дә бераз канәгать. Гам инде сез әйтерсез әйме, ничек инде бүген икенче генә көн, каян килгән бу диван диярсез әйме, каян килгән бу келәм диярсез әйме. Син нәрсә, бер көн эчендә шуны керттем димәкче буласыңмы әллә, дип әйтерсез инде сез әйме. Әйе, керттем. Бер көн эчендә кичә бу бәтәрәйләрне куеп бетергәннән соң идәннәрне юып чыктым да, Диванын да керттем, келәмен дә керттем. Һәм инде шуңа каршы сез миңа тагын сорау бирерсез. Син нәрсә, әллә терминатормы, ничек син аны берүзең генә кертә алдың диярсез, әйме? Ә мин әйтермен, сез миңа карагыз инде, мин бит беренче. Каян инде миңа берүзем моны кертергә мөмкинлек булсын? Юк, җәмәгать, диван биш өлештән тора, берәве ике янбызда сүтелә, арты сүтелә, асты алына һәм иң аскы өлеше кала. Һәрберсен әкрен генә менә шулай тараканча керттем дә, җыйдым да.